Адӕймагӕн цал сывӕллоны вӕййы? Нӕ алыварс куы афӕлгӕсӕм, уӕд сӕмбӕлӕм бирӕ сывӕллонджын мадӕлтыл, бирӕ кӕстӕрты чи хъомыл кӕны, ахӕм ныййарджытыл. Ахуыргӕнджытӕ дӕр арӕх фӕзӕгъынц, алы скъоладзау мын сывӕллон у, зӕгъгӕ. Ӕвӕццӕгӕн раст сты. Ацы фембӕлдмӕ цӕттӕгӕнгӕйӕ ма бамбӕрстон, Ис, бирӕ фӕсивӕд чи схъомыл кодта, фыды хуызӕн сыл чи ауды, ахӕм адӕймаг. Йӕ хъомылгӕнинӕгтӕн ныр сӕхицӕн дӕр ис кӕстӕртӕ, бинонтӕ, фӕлӕ раздӕрау, лымӕнӕй ӕмӕ ӕнгомӕй цӕрынц, фыдыуарзт кӕй кӕнынц, уыимӕ. Арӕх фембӕлынц сӕ тренер Тедеты Марикимӕ. Абон кӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын, уый ӕвӕццӕгӕн бамбӕрстат? Ӕрбацыд мӕ уазӕг. Мӕнӕ зӕрдиагӕй кӕм ӕнхъӕлмӕ кастӕн, уый ӕрбацыд. Алы боныгӕс нӕм цу. Ӕрбад дӕ хорзӕхӕй, ӕз дуар ах кӕнон. Куыд бахӕццӕ дӕ, Марик? Тынг хорз.
Ӕнцонтӕй нӕ ссардтай? О, ну ма уыдтӕн кӕддӕр. Ӕмӕ цы программӕмӕ цӕуыс, уый дӕр зыдтай? Нӕ зыдтон. Схины уый зоныс? Куыд?
Цы сусӕг кӕныс? Марик рагӕй мӕ фӕнды Дидземӕ фембӕлын. Цымыдыр мӕм цымыдисаг кӕсы дӕ цардвӕндаг. Куыд мӕм кӕ... куыд дӕм кӕсы Радийын? Цымыдисаг цард фӕкодтай?
Зын зӕгъӕнӕй у, алкӕмӕндӕр йӕ царды алыхуызон фӕндӕгтӕ вӕййы. Зын фӕндӕгты дӕр цард фӕивы иуырдӕм, иннӕрдӕм зоны фӕивын, алыхуызон уыди мӕ цард. Зындзинӕдтыл арӕх ӕмбӕлдтӕ? Мӕнӕ зындзинадӕй уыйсӕй цард у. Афтӕ фӕзӕгъынц, адӕймаг, дам, зындзинӕдты сӕрты куы ахизы, уӕд тыхджындӕр кӕны. Ӕмӕ зындзинады сӕрты куы нӕ ахизай, уӕд ын йӕ рӕуӕгдзинад дӕр нӕ бамбардзӕн, йӕ амонд дӕр ын нӕ афтӕ афтӕ нӕ хатыс йӕ амонд дӕр. Фӕлӕ дарддӕр цы зӕгъынмӕ хъавыдтӕн, иутӕ тыхджындӕр кӕнынц, иннӕты та асӕтты.
Алыхуызон сты. Куыд дӕм кӕсы, цӕмӕн афтӕ рауай? Фыццагӕн ӕрдзӕй, ӕрдзӕй лӕвӕрд у афтӕ адӕймагӕн, ӕмӕ чидӕр нӕ бафӕразы, чидӕр та йӕхи ныхъхъӕддых кӕны. Ӕмӕ йӕ ус къӕпхӕнтыл куы ахизы, уӕд фӕхъӕддыхдӕр уыйы царды мидӕг.
Ермы ӕдзухдӕр цы бафӕрсын фӕндыди, ӕмӕ дӕ мӕмӕ гӕсгӕ кӕддӕр фарстон, фӕлӕ ма йӕ чидӕртӕ чи зоны, нӕ зонынц. Адӕмы фылдӕр хай дӕ зонынц ӕмӕ хонынц Марик.

Кошмар куыд цымыдисаг рауади, нӕ? Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, уӕдӕ рӕстӕджытӕ чи зыдта ӕмӕ ма дын дӕ хистӕры чи баййӕфта, уымӕй йӕ чи фехъуыста, Малик, ӕвӕццӕгӕн, уыдон дарддӕр афтӕ ахастой, нӕ? О.
Бирӕтӕ дӕ хонынц ныр афтӕ?
Малик? О. иу фондз адӕймаг уыдонӕй фылдӕр нӕ иннӕтӕм хонынц мӕликк. Ӕмӕ кӕс ма, уыдон дӕ афтӕ куы схонынц мӕликк, зӕгъгӕ, уӕд дӕ цӕстытыл дӕ мадымад ӕви фыды мад уыди? Мӕ фыды мад, о. Дӕ цӕстытыл нӕ ауайы? Ӕмӕ цы рхъуыды кӕныс уӕд арӕхдӕр? Ай, цы рхъуыды кӕнын уыцы рӕстӕджыты цас хуыздӕр уыди цард. семӕ цас ӕнцондӕр уыдис, уӕд сывӕллонӕй ӕмӕ афтӕ лӕмбынӕг цардыл-иу нӕ хъуыды кодтам ӕмӕ-иу хъазын ма ацыдыстӕм, пуртӕ-иу ахъаздзыстӕм ӕмӕ-иу куы ӕрбацыдтӕн, уӕд дӕ хӕринаг цӕттӕ хъулон уарзтмӕ кодта ӕмӕ зӕронд мад ӕмӕ куы йӕ ӕрхъуыды кӕнын, уӕд зӕрдӕйӕн тынг ӕхсызгон вӕййы.
уӕддӕр ацӕргӕ адӕм уыдон ӕрдзӕй зондджындӕр уыдысты, фендджындӕр уыдысты, цард федтой ӕмӕ сӕм зонындзинӕдтӕ бирӕ уыди. Ды йӕ куы рхъуыды кӕныс, дӕ хистӕр мад нын афтӕ йӕ хоныс, куы йӕ рхъуыды кӕныс, цытӕ дын дзырдта, цавӕр зонд дын амыдта, уӕд цавӕрдӕр ныхас зӕрдыл арӕхдӕр сӕмбӕлы. Цы дын фӕдзӕхста уыдонӕй?
алы хатт дӕр йӕ мын афтӕ дзырдта. Уӕд-иу гыццыл телевизор нӕ уыд. Кӕд ӕй хъуыды кӕныс, фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн мӕ нӕ хъуыды кӕныс, рекорд 64 гыццыл телевизор уыди. Мӕ фыдыфсымӕр чи у, Елхъант Едет, уыди скъуыхт хъӕбысӕйхӕцӕг. Уый уыди Ирыстон нӕ фӕлӕ Уӕрӕсейы фыццаг Европӕйы хъӕзтытӕ чи рамбылдта, уый Уӕрӕсейы. Ӕмӕ йын йӕ усы телевизор слӕвар кодтой. Ӕмӕ уыди нӕхимӕ. Ӕмӕ-иу раздӕр алкӕмӕн дӕр ахӕм уавӕр нӕ уыди, цӕмӕй телевизор балхӕной. О, ӕмӕ-иу нӕ сыхӕгтӕ ӕрбацыдысты, мӕнӕ-иу киномӕ куыд цыдысты. Бандӕттимӕ ӕрбацыдыстӕм, иу кӕрты сбадтысты, мӕ иу сын рудзынгӕй уыцы телевизор разылдтам, мӕ иу бакастыстӕм, Иу фысты сӕ бандӕттимӕ сӕ хӕдзӕртты мӕзд сты. Ӕмӕ-иу мӕ зӕронд мад афтӕ дзырдта, цом ӕмӕ схуыссӕм, райсом раджы ыстын хъӕуы фосмӕ зилӕн хъӕуы. Уыдон телеуынады кусджытӕ сӕ мыздыл кусынц. Махӕн та фосмӕ зилӕн хъӕуы. Мӕ-иу зылдтӕн фосмӕ, райсомӕй-иу сыстадтӕн, хӕринаг-иу сын радтон. Афтӕ бирӕ фос нӕм уыди. Лыстӕг фос дӕр, стӕй алы фыстӕ дӕр нӕм уыди, хо, стуртӕ дӕр нӕм уыди, хо, хихсыр, цӕхт, туагыхсыр, алцыдӕр нӕм уыди. Ӕмӕ иу хатт ӕй сбадын кодтон, рӕсугъд халатыл скодтон, ме кӕрты сбадын кодтон, ӕмӕ мӕ хъуыды афтӕ уыди мӕ зӕгъын, Цалдӕр азы, дӕс-ӕссӕдз азы, дӕсмӕссӕдз азы фӕстӕ кӕстӕртӕ йӕ куы феной, сӕ хистӕр чи уыди, о. Ӕмӕ йӕ сбадын кодтон ӕмӕ камерӕ райстон ӕмӕ йӕ истон. Ӕмӕ мӕнӕ ирдмӕн куыд фӕрсы, афтӕ иронау фарстон ӕз дӕр ӕмӕ йӕ истон камерӕйы мӕхӕдӕг. Ӕмӕ йын Иу фарстайын ахӕм радтон, зӕгъын, зӕгъ-ма мын ӕй, мӕ зӕронд фыдимӕ свиданийы цал хатты уыдтай? Мӕ мын афтӕ зӕгъ, цы дам загътай? Мӕ йын афтӕ зӕгъын, зӕгъын, иу хатт мӕ зӕгъын, мӕ зӕронд фыдимӕ свидани цал хатты уыдтай? Мӕ уырыссагау тынг ӕвзӕр дзырдта, тынг ӕвзӕр дзырдта, афтӕ. Махмӕ хохы дзӕгъӕлы досвиданитӕ нӕ уыди.
Цас уӕздан адӕм уыдысты, не? Ӕмӕ иугӕр свиданиты кой скодтай, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, ӕнӕ бафиппайгӕ нӕ фӕуыдзынӕ, дуг куыд ивы, адӕм дӕр афтӕ ивынц, фӕсивӕд дӕр ивы. Ды та бирӕ азты фӕкуыстай фӕсивӕдимӕ, ома, зӕгъӕн ис, мӕ цалдӕр фӕлтӕры схъомыл кодтай. Куыд дӕм кӕсы, аивтой? Аивтой, тынг аивтой. Хуыздӕрырдӕм, ӕвзӕрырдӕм?
Ну, кӕддӕрӕй кастӕн уартӕ Египеты къулыл фыстытӕ уыдис фондз мины аз размӕ. Мӕ дзы афтӕ фыст уыди. Нӕ кӕстӕртӕ нӕм нал хъусынц. Кӕдӕм цӕудзӕни, нӕ адӕм уый бӕрӕг нӕй. йӕ уыцы заманы дӕр. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн ма алкӕмӕ дӕр афтӕ кӕсы, уый куы царди мӕ йӕ уӕд цы ӕрыгон адӕм уыдысты, уыдонӕй хуыздӕр нӕ уыди. Фӕлӕ мӕнӕн мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы бирӕ хабӕртты. Нӕ ирон ӕгъдау чи у, уый

Тынг зын уыди фенын, ӕрыгон лӕппуйы, мӕнӕ махмӕ чи уыди, ӕмбырды ӕнӕдастӕй, о, ӕмӕ ӕфсӕрмы-иу кодтой. Абон та сын дзурын хъӕуы. Абон та сын дзурын хъӕуы, ӕмӕ цалдӕр хатты сын дзурын хъӕуы. Фӕлӕ уӕддӕр йӕ модӕ афтӕ хӕссы, ӕмӕ Дынжӕхсты мӕ нӕ фыдӕлтӕ дӕр иуныдаст куы уыдысты. Дзуапп раттынмӕ дӕр рӕвдзвӕйынц. Ӕмӕ кӕд, миййаг, уӕддӕр сымах тренертӕ стут, ӕмӕ сӕ карзӕй куы бадомат, ома мӕнмӕ тренировкӕтӕм ахӕм хуызы ма цу, уӕд коммӕ кӕсысты ӕви уӕддӕр сӕхи ныхасыл цӕуынц дарддӕр? Коммӕ кӕсты, фӕлӕ ӕфхӕргӕ дӕр ӕй кӕныс. Ӕмӕ Ахӕм ныхӕстӕ ссарын хъӕуы, цӕмӕй хӕрам дӕр ма фӕуа, мадӕн баргӕ дӕр бакӕна.
Кошмар. Ӕз загътон, зӕгъын, спорты ӕмӕ тренировкӕты тренертӕ вӕййынц домаг, гыццыл карздӕр ӕмӕ цӕмӕй сӕ ныхас ӕндӕрхуызон ма уа. Уый дӕр хъомылатыл банымайӕн ис. Мӕнмӕ гӕсгӕ, ахуыргӕнӕг

хъӕбысӕй хӕцынмӕ. Ӕмӕ мӕ рӕстӕг куы рцыди, уӕд мӕн дӕр мӕ фыд бакодта. Фӕлӕ мӕ мӕхи тынг фӕндыди. Уый тыххӕй мӕ мын Елхъан уыди вдисӕн. Карст йӕм. Ӕмӕ-иу ӕй уыдтон, йӕ алыварс адӕм цас адӕм вӕййы, ӕмӕ йӕм цы уарзон цӕстӕй кӕсынц. Мӕн дӕр фӕндыди афтӕ. Ӕмӕ кӕс-ма, хъуыстгонды мыс стыр спортсмен куы суай, уӕд уӕм цалдӕр фӕзилӕны ис, нӕ? Иуырдыгӕй мӕнӕ дӕхи загъдау, адӕм дӕ зонынц, аргъ дын кӕнынц, ӕмӕ адӕм дӕ куы зоной ӕмӕ куы уарзой, уӕд царды дӕр гыццыл ӕнцондӕр у дӕ бынат ссарын. иу фӕзилӕн. Уымӕй рӕссы ас, уымӕй рӕссы. Цӕгӕй дӕр афтӕ у? Афтӕ у. Афтӕ. Иннӕмӕй та цас фылдӕр адӕм дӕ зоной, уыйбӕрц дӕ бӕрнондзинад ӕмӕ дын хӕстӕ фылдӕр ис. Уый дӕр рӕссыгъз, уый дӕр рӕссыгъз. Уымӕ гӕсгӕ хъуыстгонд спортсмен уӕвын зын у ӕви хорз у?

алцӕмӕй дӕр, нӕ? Уымӕн ӕмӕ дӕм кӕсынц ӕмӕ дӕ фылдӕр адӕм уынынц. Уымӕ гӕсгӕ та мӕ бафӕрсын фӕндын, нӕ фӕуромдзынӕн мӕхи. Ды уал азы спорты. Спортсмен, тренер, ныр цы куыст кӕныс, ууыл гыццыл фӕстӕдӕр аныхас кӕндзыстӕм. Искуы йыл фӕфӕсмон кодтай, уыцы фӕндагыл кӕй ӕрлӕууыдтӕ, уый? Ууыл.
Нӕ, ӕвӕццӕгӕн мын. Кӕд зын у, уӕддӕр, нӕ? Зындӕр ӕнцон нӕу, фӕлӕ никуы фӕфӕсмон кодтон уый тыххӕй ӕмӕ хуыздӕр фӕсивӕд ӕхсӕн дӕн. Ӕмӕ хӕрзлӕгдӕр фӕкӕнӕм тренировкӕты куы фӕйӕм зӕгъӕм мӕнӕ диссаг цы свистокмӕ ис ныкъуызиткӕ мӕй уырдӕм алидзын ныкъуызиткӕмӕ та иннӕрдӕм алидзынц мӕнӕ диссаг зӕгъын фӕлӕ хуыздӕр фӕсивӕд ӕхсӕн куы уай уӕд уый уый амонд у ӕмӕ ахуыргӕнӕг тренер уый ӕрдӕбонӕй куыд загъта ӕнцон нӕу фӕлӕ ахуыргӕнинӕгтимӕ ӕвдисӕн сын куы уай стӕй дӕ фӕзминаг куы уай уыдонӕн уымӕй амондджындӕр лӕг нӕй фӕлӕ цӕмӕй ахуыргӕнинагӕй ахуыргӕнӕгӕй кусай уый тыххӕй хъуамӕ ды спортсменӕ дӕ зӕрдӕ уыл цы ауадзай, дӕ зӕрдӕйыл ӕй куы нӕ ауадзай, ахӕм ахуыргӕнӕг хъуамӕ ма куса. Куы нӕ йӕ бауарзай, куыд дӕхи хъӕбулы, афтӕ, уӕд дзы ницы рауайдзӕни. Кӕд ацы куысты кусыс ӕхцайы тыххӕй, ӕрмӕстдӕр ӕхцайы тыххӕй, уӕд хъуамӕ ма кусай ацы куысты.

Мӕ царды мын уыди иу хатт ахӕм дӕнцӕг, ӕмӕ чындзӕхсӕв уыдыстӕм, ӕмӕ мӕм ӕрбацыдис лӕппу, кӕддӕр мӕм, кӕддӕр гыццылӕй мӕм тренировкӕты-иу уыдис. Ӕмӕ-иу фӕстӕ скъола куы фӕци, уӕддӕр-иу ӕрбацыди, фӕлӕ мын афтӕ зӕгъы, Мединститутмӕ, дам, бацыдтӕн, ӕмӕ, дам, мын уыйас рӕстӕг нал и, цӕмӕй алы бон дӕр цӕуон. Ӕмӕ мын ис гӕнӕн, цӕмӕй мӕ бон иу куы суа, уӕд иу ӕрбацӕуон. Зӕгъӕн куыннӕ зӕгъын, фӕлӕ зӕгъын, кӕд уыцы институтмӕ бацӕттӕ, уӕд дзы ахуыр кӕнын хъӕуы. Фӕлӕ ардӕмтӕ кӕд бафӕнда, дуар дӕуӕн гом у кӕд фӕнды дӕр. Ӕмӕ-иу фыццаг цыди, цыди, фӕлӕ ифӕстӕ нал цыди. Ӕмӕ йӕ иу, иу ӕвӕццӕгӕн, дӕс, фынддӕс азы йӕ нӕ федтон. Ӕмӕ мӕм йӕ уӕд чындзӕхсӕвӕр бацыди, мӕм нӕ хъӕбыс кодта. Ӕмӕ мын афтӕ зӕгъы, тынг, дам, мын феххуыс и, йӕ уӕд, дам-иу кӕй цыдтӕн тренировкӕтӕм, Ныфс, дам, мӕ уыди, ныфс. Уый тыххӕй, мадам, мӕхи тыхджын хатын, ӕмӕ, дам, мӕм ныфс дӕр и, ӕмӕ, дам, дын стыр бузныг, афтӕ. Мӕ мӕм фӕрсырдыгӕй нӕм кастысты цалдӕр лӕджы. Ӕмӕ куы ацыди, уӕд мӕм иу ӕрбацыди мӕ мын афтӕ зӕгъ, цӕмӕй, дам, ӕй зоныс ацы лӕппуйы? Афтӕ зӕгъын кӕддӕр зӕгъын ӕй, мӕ хъомылгӕнинаг уыди мӕ зӕгъын, мӕнӕ зӕгъын ӕй. Ӕмӕ, дам, у ӕртӕккӕ ӕскъуыхт дӕндӕгты дохтыр. Ӕмӕ ӕз та нӕ зыдтон и. Ӕмӕ йӕ ахӕм ӕхсызгон мын уыдис, йӕ ахӕм ӕхсызгон ӕмӕ йӕ ифӕстӕ дыккаг хатт куы федтон афтӕ Жанчермен, зӕгъын, ну куыд ӕхсызгон мын у, зӕгъын, уый ныхӕстӕй мӕ бон зӕгъын нӕу, фӕлӕ, зӕгъын, Вӕццӕгӕн дзы мӕ куыст дӕр и уыцы хорздзинады. Мадам, мадам дын йӕ уый тыххӕй загътон, уӕд фӕсмоныл нӕ кӕнын кӕй цыдтӕн, йӕ уый тынг ӕхсызгондзинад. Ома, зӕгъӕн ис, ӕмӕ ныр дӕ хъомылгӕнинӕгты фылдӕр хайӕ сырӕзтыр дӕ, нӕ? Цытӕ дзурыс, цытӕ дзурыс, уал.
Цы фарста дӕм лӕвӕрдтон, уымӕ куы раздӕхон, уӕд бафарстон, уал азы тренерӕй фӕкусын зын у ӕви нӕ, фӕлӕ уал азы спорты зындзинӕдтӕ дӕр куыннӕ уыди, фӕлӕ дӕ бирӕ азты чи зоны, уыдон иууылдӕр иузӕрдион сты ӕмӕ фӕзӕгъынц, Марик у сыгъдӕгзӕрдӕ, ӕргом, цӕстуарзон ӕмӕ ӕнӕхин. Ёсы миниуджытӕ куыннӕ фесӕфтай! Ӕмӕ
ацы куысты нӕ рауайдзӕни. Ӕндӕрхуызон? Ӕндӕрхуызон нӕ рауайдзӕни. Уый тыххӕй ӕмӕ ахуыргӕнӕг чи у, уый ӕрдӕбондӕрӕй загътон, фӕзминаг хъуамӕ уа. Нӕ йӕ зон, ныздӕн фӕзминаг, уый мӕхи кой нӕ кӕнын, фӕлӕ ахуыргӕнӕг хъуамӕ уа фӕзминаг. Мӕнмӕ гӕсгӕ, ахуыргӕнӕг уӕлдайдӕр спорты мидӕг у ӕвдисӕн кӕстӕртӕн, ӕмӕ сӕ фӕфӕнды, куы сырӕзой, уӕд цӕмӕй сӕ ахуыргӕнӕджы хуызӕн уой, куы йыл баууӕндой, уӕд. Ӕмӕ йыл баууӕнддзысты уӕд, ӕмӕ сайгӕ куы нӕ кӕнай, дӕ конд конды хуызӕн куы уа, тамако дын дӕ къухы куы нӕ феной, агуывзӕ дын дӕ къух куы нӕ феной, нуазгӕ дӕ куы никуы феной, уынджы дӕ рахауг-бахаугӕнгӕ куы нӕ феной,

иттӕг хорз адӕймаджы миниуджытӕ сты нӕ. Дӕхӕдӕг дӕр загътай, ома спорт уарзыс, тренеры куыстыл фӕсмон никуы фӕкодтай, фӕлӕ фӕстаг азты, цӕмӕдӕр гӕсгӕ, афтӕ рауад ӕмӕ дӕ цард сбастай политикӕимӕ. Тренеры куыст уарзыс, спорт уарзыс, фӕлӕ уӕддӕр де ргом аздӕхтай политикӕмӕ. Куыд рауад афтӕ мӕ цӕмӕн?
Политикӕйыл нӕ хъуыды кодтон, уыцырдӕм акъӕхдзӕф кӕндзынӕн, уый. Фӕлӕ цалдӕр азы размӕ не скуыд хъӕбысӕйхӕцӕг хӕдарцаты махар куы цыди горӕтмӕ хицауӕй. Уӕд мын загъта, нӕ дӕ фӕнды депутатӕй рацӕуын? Мӕ йын загъта, зӕгъын, мӕ мӕ куыст тынгдӕр куыст у, ӕмӕ куыд ныууадзон, кӕстӕрты чи мыл баууӕндыди, уыдон, ӕмӕ куыд ме мӕ ме ргом ме ргом иннӕрдӕм куыд аздӕхон, мӕ дам, дӕ кӕд нӕ бахъыгдардзӕни. депутаты куыст. Ӕмӕ бауынаффӕ кодтам мӕ уӕд сразы дӕн. Ӕмӕ бацыдтӕн, йӕ уыцы фӕндагыл дӕр лӕууыдтӕн. Уый фӕстӕ цасдӕр рӕстӕг рацыди ӕмӕ абон нӕ республикӕйы хицау чи у Битарты Славик, уый имӕ Уый дӕр хъӕбысӕй хӕцыди. Ӕмӕ Уӕд ирынмӕ зонгӕ стут? Уӕд ирынмӕ зонгӕ стӕм, зонгӕ дӕр куыд баистӕм. Ӕз куы райдыдтон рагонӕй, ӕртӕ ӕмӕ мыл ссӕдз аз цыди. Мӕ фӕрынчындӕн ӕмӕ нал мӕ бауагътой мӕхи дохтыртӕ, цӕмӕй спорты уон. Ӕмӕ уӕд уже тренерӕй рахызтӕн кусынмӕ ӕмӕ Славик та ӕрбацыдис ӕмӕ нӕ хӕххон институтмӕ аграрон университет аграрон университетмӕ уӕд институт уыди вот йӕ уырдӕм ӕрбацыдис ӕмӕ йӕ ме мбал ӕрбакодта мӕммӕ цӕмӕй тренировкӕ кӕна. Ӕмӕ цалынмӕ ахуыр кодта институты Славик, уӕдмӕ мӕммӕ мӕ группӕйы кодта тренировкӕ. Мӕ йӕ уӕд ӕрмӕ стӕм зонгӕ, йӕ уӕд ӕрмӕ уӕлазы Фембӕлдысты ме кӕрӕдзиимӕ ӕмӕ йын зонын йӕ фӕндаг ын иууылдӕр зонын, кӕмӕты куыста, ӕмбӕлдыстӕм-иу. Ӕмӕ куы сси хицауӕй, науи-иу нын уый размӕ дӕр-иу нын ӕххуыс кодта. Лӕппутӕн дӕр, тренертӕн дӕр йӕхи иу фарс никуы акодта. Ӕмӕ Ам фӕдзырдта ӕмӕ, дам, уынаффӕгӕнӕгӕй, дам, мӕм рацу спорты фарстатыл, о, спорты фарстатыл. Вот. Мӕ йӕ афтӕ рауади. Дӕ бон зӕгъын нӕ баци, да? Ӕмӕ ныр дӕ бон фылдӕр ӕххуыс кӕнын у спортсментӕн, исты аивта республикӕйы спорты, йе рды уынаффӕгӕнӕгӕй куыста Уӕдӕрынмӕ. Цӕй тыххӕй йӕ зӕгъын, ома афтӕ нӕ зӕгъын цӕстуарзон адӕймаг дӕ, ӕххуысгӕнӕг, ӕмӕ спортсментӕ иууылдӕр дӕуӕн хиуӕтты хуызӕн сты. Хиуонӕн та кӕддӕриддӕр баххуыс кӕнын фӕфӕнды. Уайы дын?
Ну, афтӕ зӕгъдзынӕн, куыд фӕнды, уӕддӕр афтӕ, ӕвӕццӕгӕн ма афтӕ никуы уыдзӕни, адӕймагы куыд фӕнды, цӕмӕй иууылдӕр афтӕ рауайа, уый гӕнӕн нӕй ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ. Фӕлӕ абон политикӕйы хабӕртты дӕр, стӕй нӕ бӕстӕйы хабӕртты дӕр зын уавӕр и нӕ бӕсты. Ӕмӕ Ирыстон адих кӕмӕ, Ирыстон ӕнцон цард уа, нӕ бӕсты идти, уый гӕнӕн дӕр нӕй. Адӕймаджы куыдфӕнды иуылдӕр ӕфтын уайы. Ӕмӕ фӕзындӕр и, фӕзындӕр и спорты кусджытӕн дӕр, спортсментӕн дӕр, фӕлӕ уӕддӕр сӕ цӕрӕнбон бирӕ Славик дӕр, Битарты Славик дӕр, стӕй махар дӕр, хӕдзарцадты махар дӕр, сӕ цӕрӕнбон бирӕ йӕ уыдон сӕхи тыххӕй дӕр, сӕхи бӕркадӕй дӕр ӕххуыс кӕнынц фӕсивӕдӕн.
ӕхсызгон у. Фӕлӕ иугӕр политикӕйы кой скодтам, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, ӕнӕ бафиппайгӕ нӕй уый дӕр, ӕмӕ спорт бынтон ӕргом ӕмӕ раздӕр куыд уыди, ерыстӕ, ӕрмӕстдӕр ерыстӕ, афтӕ нӕу. Арӕхдӕр ыл фӕзыны политикӕ дӕр. Дӕумӕ уый куыд кӕсы? Уый раст нӕу. Уый раст Ӕмӕ уӕ бон исты аивын у, ома, ды дӕхи ӕмвӕзадыл, республикӕйы разамынд йӕхи ӕмвӕзадыл ма афтӕ дарддӕр, дарддӕр бӕрзонддӕргӕнгӕ куы цӕуӕм, уӕд спортсментӕ сӕ цард чи снывонд кодта спортӕн ӕмӕ Олимпаг майданмӕ чи тырныдта дӕсгай азты, уыдонӕн фадат куыд уа сӕхи равдисынӕн? Дӕлдзиныг сӕ куыннӕ кӕной?
Мӕ бӕстӕйы сӕргълӕууӕг чи у, Путин, йӕ уый цӕрӕнбон бирӕ уыд, йӕ уый спортӕн тынгыстӕр ӕххуыс кӕны. Раджы дӕр мӕнӕ ӕрбацыдинӕм Сочийы, нӕхи ерыстӕм цӕттӕ кодтам, ӕмӕ нын уыди йе мӕмбӕл дӕр бацыдинам ӕмӕ нӕ фӕфарста, цӕмӕй тыхсӕм, цӕмӕй нӕм баххуыс кӕна. Стӕй Ирыстоны хабӕрттӕ дӕр ракодтам ӕмӕ загъта, ныхас уын дӕттын Ирыстоны Уӕзӕни дворец спорты. Вот. Ӕмӕ йӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм йӕ уыцы
ӕхсызгондзинадмӕ хо. Фӕлӕ иннӕмӕй та мӕ цы базонын фӕнды, бӕстӕйы сӕргъы чи лӕууы, мӕнмӕ гӕсгӕ уымӕй дӕр бирӕ аразгӕ у, цӕмӕй дунеон егъау ерысты йӕ бӕстӕйы спортсменты ма фхӕрой. Маммӕ афтӕ кӕсы. Уымӕн ӕмӕ дӕхӕдӕг дӕр ӕвдисӕн уыдтӕ, цалынмӕ цал цау уыди. Нӕ иу спортсмены фӕаххосджын кодтой, иннӕмӕн йӕ майдан байстой, иннӕмӕн хъавынц, кӕйдӕр нӕ бауагътой ерыстӕм. Паддзахады ӕмӕ йӕ сӕргъы чи ис, уымӕн, ӕвӕццӕгӕн, тынгдӕр кад хъуамӕ кӕной, кӕнӕ дзы тӕрсой. Ну, уыцы, уыцы ӕлхӕндзинӕдтӕ алчи не мбары. Ӕмӕ дын ӕй зӕгъдзынӕн, куыд у хъуыддаг, уый. Ерыс спорты сӕрыллӕуджытӕ чи сты дунейыл нӕ ӕмӕ йӕ уыдон куыд сӕ фӕнды, афтӕ азилынц хъуыддӕгтӕ. Ӕмӕ сын бар ис? Йӕ уыцы, кӕс-ма, йӕ уыцы паддзахадмӕ дӕттынц алы бӕстӕ дӕр ӕрвитынц ӕхца, не? цӕмӕй цӕмӕй куса уыцы уыцы организаци о ӕмӕ амарг чи у, йӕ уый куы райсай, уӕд ӕрмӕстдӕр амарг. Дӕс хатты фылдӕр дӕттынц уырдӕм ӕхца, иннӕтӕ куы банымайай, уӕд. Ӕмӕ

Амырыкдӕр, амырыкдӕр Уӕрӕсейы цӕмӕй пайда кӕнын, цӕмӕй йӕ Мельдони базыдтой. Ӕмӕ йӕ уый йӕ ууыл ӕрхъуыды кодтой, что Мельдони нӕй гӕнӕн Мельдонийӕн, уый дӕтты тых. Нӕ дӕтты тых Мельдони. Уӕдӕ цы?
Мельдони дӕтты кислород, кислород тугмӕ дӕтты

Ома, ӕрдӕбон афтӕ загътай, ӕхца фылдӕр чи бафиды, уыдоны фӕндон ӕххӕст кӕнынц, ӕмӕ уыдоны комкоммӕ зӕгъӕм, уыдоны коммӕ кӕсынц, нӕ? Афтӕ. Ӕргомӕй йӕ куы зӕгъӕм.
Афтӕ.
Ӕмӕ ӕхцайы коймӕ мӕнӕ не рвылбоны цардмӕ дӕр мӕм фӕзынди фарста, куыд дӕм кӕсы, уый ӕрмӕстдӕр иу организаци уыди, фӕлӕ ныр ӕмткӕй адӕм нӕ аивтой, ӕхцайы цӕстӕй нӕ кӕсынц кӕрӕдзимӕ.
Ӕхцайы цӕстӕй кӕдфӕндӕр кастысты, уый адӕймаг, адӕймагы цӕстӕнгас куыд у, уымӕ гӕсгӕ у. Фӕлӕ ныр мӕнмӕ гӕсгӕ ахӕм адӕм фӕфылдӕр сты, ӕхцайы цӕстӕй чи кӕсы, уыдон. Ӕмӕ спортсментӕй дӕр ерджын чи зоны, фӕхъыг уыдзӕн уыцы ныхас, фӕлӕ арӕх фехъусӕм ахӕм ныхас дӕр, уӕлдайдӕр ӕрыгӕттӕй, нырма ныр чи райдыдта ӕфцӕг къахдзӕфтӕ кӕнын, уыдон. ома стыр спортсмены суыдзынӕн, ӕхца бакусдзынӕн, уымӕй фӕстӕ исты амалхъом адӕймагы суыдзынӕн, зӕгъгӕ. Иуырдыгӕй раст сты нӕ, ома цыдӕр ӕхца сын бафидынц сӕ уӕлахизты тыххӕй ӕмӕ сын фӕстӕ ӕнцондӕр вӕййы. Иннӕрдыгӕй та спортмӕ ӕрмӕстдӕр ӕхцайы тыххӕй цӕуӕн ис.

Адӕймаджы цӕрын хъӕуы. Мӕ куы бахъомыл вӕййы, уӕд бинонтӕ, бинонты дарын хъӕуы, стӕй бинонтӕ йын куы нӕ уа, уӕддӕр дӕ мадмӕ, дӕ фыд, дӕ бинонтӕ не сты. Ӕмӕ куы бахъомылай, уӕд сӕ хъуамӕ сӕм истӕмӕй фӕкӕсай. Уӕдӕ куыд? Уӕлдайдӕр нӕлгоймаг уӕвгӕйӕ, нӕ?
йе рдӕм кӕсын ӕмӕ куыд ныхас кӕныс, афтӕ дӕ цӕстӕнгас дӕр гыццыл ивы, ӕмӕ мӕ цымӕ зӕгъын, уыцы рӕстӕг та цӕуыл ахъуыды кӕныс? Дӕ хъомылгӕнинаг пьедесталы куы рлӕууы ӕмӕ куы рамбулы, йӕ номыл гимн куы ацӕгъдынц, тырыса куы сисынц, уӕд ды уым нӕ вӕййыс, ды гыццыл дарддӕр фӕлӕууыс, фӕлӕ ды та цӕуыл ахъуыды кӕныс, цавӕр ӕнкъарӕнты дӕм вӕййы дӕумӕ та?
мӕ куыст дзӕгъӕлыл нӕ уыди. Афтӕ.
Ӕмӕ
стыр уыцы стыр бынаты цас адӕм вӕййы, ӕмӕ гимны тыххӕй куы сыстынц, уӕдмӕ мӕ афтӕ фӕкаст, мӕ куыст дӕр дзы иӕ у, ӕмӕ нӕ бӕстӕйы тыххӕй сыстадысты ацы адӕм. Мӕ дзӕгӕццалӕй уым мӕ куыст дӕр и. Ме ӕвӕрӕн дӕр бахастон нӕ. Ӕнӕуый уе рспортсментӕ кӕугӕ дӕр ӕркӕнынц, цӕссыгдӕр ӕруадзынц. Дӕуӕн дӕ бон у?

Ӕнӕуый ӕркӕсыс, фӕлмӕнзӕрдӕйы ахаст кӕмӕн ис, ахӕм адӕймаджы каст кӕныс, стӕй ӕдзух мидбылхудӕг. Уый спортсмен, Тедеты Марик. Фӕлӕ царды та, царды дӕр ахӕм дӕ, фӕлмӕнзӕрдӕ.
Ну, уыды, уыды, уыды адӕмимӕ адӕмимӕ хъуамӕ фӕлмӕн у, адӕмы хъӕуы уарзын ӕнӕмӕнгӕй. Цыфӕнды скъуыхт куы уай, Уӕлдайдӕр ӕскъуыхт куы суай, уӕд ноджы фылдӕр хъӕуы адӕмы уарзын. Ӕрмӕстдӕр афтӕ. Хъуамӕ дӕ фындзӕй арв ма хӕхтӕ кӕнай. Афтӕ хъуамӕ. Ӕмӕ та мӕм цымыдисаг фӕкасти. Ныртӕккӕ хъуыстгонд адӕм нӕм бирӕ нӕ, фӕлӕ йӕр дӕхи загъдау, фындзол ӕмӕ дӕргӕй аивынц.
Садана ӕмбӕхсон ахӕмтӕ дӕр ис, уӕдӕ нӕу ахӕмтӕ дӕр ис. Афтӕ дӕр сӕмбӕлы, нӕ?
О, ну, фыццагӕй нӕ фембары, йӕхӕдӕг дӕр йӕ нӕ фембары, фӕлӕ йӕ фӕстӕ ӕрӕнкъарын, цымӕ.
Марик, дӕумӕ гӕсгӕ, ӕрдӕбон дӕр ӕй дзырдтам, ныртӕккӕ дӕр нӕ ныхас уый сайы, ома адӕм аивынц. Чи хицӕн адӕймаг дӕр, ӕмткӕй дӕр, дӕумӕ гӕсгӕ ныр цы фесӕфтам, цӕмӕй хызтыстӕм? ирон адӕм, ома, цавӕр миниуӕгыл раздӕр хӕст уыдыстӕм, ныр нӕм нал и, ӕмӕ куы раздӕхид, уӕд хорз уаид.
Ӕрдӕбон дӕр гыццыл раздӕр загътон, мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы не гъдӕуттӕ сабыргай кӕй сафӕм, уый. Ивынц не гъдӕуттӕ, мӕ уый раст нӕу. Мӕнӕ Арӕх фӕдзурынц, комӕй коммӕ дӕр, дам, хъӕуӕй-хъӕумӕ ӕндӕр ӕгъдӕуттӕ, уый дӕр раст нӕу. Мах стӕм иу адӕм, ма хъуамӕ иу ӕгъдау кӕнӕм ӕмӕ йӕ нӕ кӕстӕртӕн дӕттӕм не взаг. Уый тыххӕй ӕмӕ не взагыл куы нал дзурой ӕмӕ не гъдӕуттӕ дӕр куы нал уой, уӕд ма цӕй ирон адӕм стӕм мах?
Ма уый кӕмӕй агӕсгӕ? Алкӕмӕй дӕр. Фыццаджыдӕр, бинонтӕй, хӕдзарӕй, ахуыргӕнджытӕй, хистӕртӕй иууылдӕр иумӕ кӕрӕдзимӕ амонын нӕ хъӕуы, фӕлӕ йӕ бон кӕмӕн у ӕмӕ

Марик, дӕхӕдӕг та цал кӕстӕры хистӕр дӕ?
Ахӕм фарстатӕ. Дыууӕ уӕ фарм, уӕ фарм бирӕ, фӕлӕ дыууӕ чызгы мӕ лӕппу. Ма ма нын фӕзынди кӕстӕрӕй-кӕстӕридӕр чызг.
Иунӕг дын у нырма уал? Нырма уал у.
Ӕмӕ хӕрзаг буц дард уыны? Хӕрзагӕй буц кӕныс?
Ӕмӕ та дӕлдӕр афӕрсон, арӕх афӕрсын, уый мӕ уазджыты ахӕм ныхас баззад, зӕгъгӕ, фыдтӕ чызджыты фылдӕр уарзынц. Цӕмӕн афтӕ рауайы?

Марик, ды фӕкуыстай спортсменӕй, тренерӕй бирӕ азты, фӕлӕ ма уӕддӕр адӕймагмӕ алы кары дӕр вӕййы бӕллицтӕ. Ёй ма мӕ къух куы бафтид, ёй ма куы скӕнин, зӕгъгӕ. Ныртӕккӕ дӕуӕн дӕ зӕрдӕйы цавӕр фӕндтӕ ис?
Тынг бирӕ фӕндтӕ мӕм и, фӕлӕ иу ныхасӕй йӕ куы зӕгъай, уӕд цӕмӕй Ирыстоны кӕстӕртӕ фӕзминаг уой. Йӕ уый мӕ фӕнды, тынг цӕмӕй скъуыхт уой, цӕмӕй нӕм тӕхуды кӕной, сыгъдӕгзӕрдӕйы нӕм тӕхуды кӕной иннӕ адӕм. Йӕ уый мӕ тынг фӕнды.
Ӕмӕ нӕ фӕсивӕд иннӕ бӕстӕтӕм куы афтынц, уӕд сӕхи хорз нӕ равдисынц, нӕ фӕтӕхуды кӕнынц уӕд махмӕ.
Ӕз кӕй уынын, мӕ куысты фӕндагыл уый афтӕ у, уый афтӕ у. Фӕлӕ ноджы фылдӕр куыд уойны? фылдӕр куыд уой, уӕдӕ искусствойы дӕр куыд уой, наукӕйы дӕр куыд уой, алы, алы фӕндӕгтыл цӕмӕй скъуыхтой мӕ хуыздӕрӕй-хуыздӕр кӕной. Кӕд ӕмӕ цардвӕндаджы кой кӕнӕм, уӕд нӕлгоймагӕн уӕлдай дӕр уыцы къӕпхӕнтӕ, ӕвӕццӕгӕн, фылдӕр вӕййынц. Иуырдыгӕй скъола, иннӕрдыгӕй ӕфсӕддон службӕ, стӕй кӕд спортмӕ бафтдзӕн, уыд спортивон фӕндаг, тренер ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ӕмӕ ӕфсады кой дӕр хуымӕтӕджы не скодтон. Ӕфсӕддон уыдтӕ? Службӕ кодтай? Уыдтӕн, уыдтӕн, ӕмӕ уыцы рӕстӕджы не фсӕддонӕй куыд куыд гӕнӕн нӕ уыди, о, худинаг дӕр, стӕй дӕ нӕ ныууагътаиккой, куыд, куыд уый, куыд гӕнӕн ницӕмӕй ма цуай, фӕлӕ махӕн йӕ спорты нӕ уыдтӕн ӕмӕ нын ӕфсады ард куы бахордта, уӕд ивӕзтӕ-иу нӕ рауагътой ӕмӕ-иу нӕ куыст кодтам гауызыл, ӕмӕ-иу ерыстӕм куы аздыстӕм, уӕд-иу уым уыцы ӕвдисӕн уыди, мах ӕфсӕддонтӕ стӕм. Ӕмӕ-иу уӕд-иу афтӕ дзырдтой, ӕфсӕддонты спортсментӕ сты адон. Ӕмӕ дыууӕ азӕй афтӕ ӕфсадуӕтты. Ома хӕцӕнгарзимӕ архайын уӕ нӕ ахуыр кодтой, нӕ куыддӕр ӕфсӕддон техникӕимӕ бынтон зонгӕ не стут? Нӕ, нӕ, уӕд уый тыххӕй ӕмӕ ӕфсӕддон дӕр, ӕфсӕддонтӕн дӕр сӕхи ерыстӕ уыди, канд нӕ бӕстӕйы нӕ, фӕлӕ дунейы дӕр. Ӕмӕ-иу уым дӕр-иу тох кодтам. Саккат хъахъхъӕдтат, нӕ? Ӕфсӕддон службӕ дын ӕнӕзонгӕ нӕу ӕмӕ ныр та дӕхӕдӕг дӕр ӕй зоныс, бирӕ фӕсивӕды нӕ фӕнды службӕ кӕнын. Ды дӕхиуыл банкъардтай ӕфсӕддон цард, ӕмӕ дӕм куыд кӕсы, цӕмӕй тӕрсой, уый ис, цӕуы нӕ комынц? Абоны бон нӕ.
Абон бон раздӕр-иу дыууӕ азы хъуыди службӕ кӕнын. Абон бон афӕдз. Ӕмӕ афтӕ тагъд агӕпп кӕнын уыцы афӕдз, фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ хъуамӕ алчидӕр-иу бавзара лӕппутӕй. Уый тыххӕй ӕмӕ бирӕты нӕ фӕфӕнды, фӕлӕ ивӕзтӕ куы рцӕуынц, уӕд сӕрыстыр уайынц сӕхицӕй дӕр ӕмӕ фӕзӕгъынц, иумӕ рацӕуӕм ӕмӕ фӕзӕгъынц, фӕстӕмӕ мӕ фӕнды уырдӕм. куыд дзӕбӕх цы уыди, мӕхи хорз хатыдтӕн. Алцыдӕр ахуыр нӕ кодтой, мӕ сӕ фӕстӕмӕ фӕфӕнды. Уый дӕ уымӕ гӕсгӕ цӕмӕн афтӕ у? Адӕм нӕлгоймагӕн йӕ удыхъӕды ис хъахъхъӕнӕн. Афтӕ у, уӕдӕ, афтӕ у.
Уый тыххӕй? Уӕдӕ, уӕдӕ, уӕдӕ. Сӕлӕджыхъӕд равдисын цӕуыны? Ӕрдӕбон дӕр дӕ афарстон, алы кары дӕр вӕййынц бӕллицтӕ, зӕгъгӕ. Фӕлӕ хатдзӕгтӕ скӕнӕн дӕр вӕййы, нӕ? афӕдзӕн, дӕсазӕн, цавӕрдӕр ивгъуыд рӕстӕгӕн. Ды ныртӕккӕ фӕстӕмӕ куы акӕсыс, уӕд ӕппӕтӕй сӕрыстырдӕр цӕмӕй вӕййыс? Куыд дӕм кӕсы, ӕппӕты стырдӕр сгуыхтдзинад ӕмӕ ӕнтыстдзинад дӕ къухы цы бафтыд?

Ыслӕууыдысты раст фӕндагыл, царды мидӕг. Зын уавӕртӕ уыди, зын азтӕ уыди, фӕстӕмӕ куы акӕсай ӕмӕ бирӕ адӕм раст фӕндагыл кӕй не слӕууыдысты, уый тыххӕй стыр зындзинад скодтой сӕхицӕн дӕр, сӕ бинонтӕ дӕр, бирӕтӕ дзы фесӕфтысты. Ӕмӕ Еудон куы ахъуыды кӕнай, уӕд еумӕй амондджындӕр нӕй ӕмӕ ӕрыгон лӕппуйы бафӕдзӕхс, стӕй йӕ йӕ амонды фӕндагыл сывӕр фӕсмон кӕуыл нӕ кӕндзӕни мӕ дзы ӕцӕг лӕг куыд рауайа рӕсугъд, цӕмӕй йыл сӕ ныфс дарой бинонты дӕр, кӕимӕ йе мкъай кӕй равзара, уый дӕр, йӕ кӕстӕрты дӕр. Йӕ уый у амонддзинад ӕмӕ йӕ уым йӕ уыцы хъуыддаджы дӕр мӕ куысты гыццыл ис, мӕ уымӕй сӕрыстыр дӕн. Ӕнӕ та дӕхи амондджын адӕймагыл нымайыс? О. О.
Амондджын ма йын фӕсмон ницӕуыл кӕнын, царды мидӕг Ӕз раййӕфтон мӕ зӕронд фыды дӕр, мӕ зӕронд мады дӕр, мӕ фыды дӕр, мӕ мады дӕр ӕмӕ сӕрыстыр дӕн мӕ хистӕртӕй. Ӕфсӕрмдзинад дзы ницӕмӕй ӕмӕ мӕ цӕсттӕ ӕмбӕхсон уыдоны тыххӕй. Ӕфсӕрмы чи нӕ кӕны, йӕ хистӕртӕ йӕ куы бафӕрсой, уӕд ӕфсӕрмы чи нӕ кӕны, дзуапп раттын, йӕ уый у тынг амондджын адӕймаг. Стӕй дӕ цӕстытӕм бахсын куы нӕ бахъӕуа, уӕд, нӕ? Хистӕрты кой скодтай, ӕмӕ дӕ уымӕй дӕр тӕккӕ фӕрсынӕн, фӕлӕ кӕд уыдон хистӕр уыдысты, уӕд ды кӕстӕртӕ, кӕстӕр уыдтӕ, ӕмӕ сывӕллонӕй та цавӕр уыдтӕ?

Дӕ фарстайӕн дын ахӕм дзуапп ратдзынӕн. Мӕ мады аластон Мӕскуымӕ, Фӕрынчыни. Аластон Мӕскуымӕ ӕмӕ йын операци кодтой. Ӕмӕ райсомӕй йӕм куы бацыдтӕн, уӕд мын афтӕ зӕгъы, мӕ фарсмӕ дам ӕрбад. Тынг тынг ӕмбӕрстам кӕрӕдзи. Мӕ мадимӕ дӕр, мӕ фыдимӕ дӕр мӕ дам мӕ фарсмӕ ӕрбад. Мӕ къух райста мӕ мын афтӕ зӕгъы, нӕ йӕ зонын операци куыд рауайдзӕни, уый, цы уыдзӕни дарддӕр. Фӕлӕ мын зӕгъын фӕнды, бузныг дын, кӕй нӕ дӕ фыдимӕ нӕ никуы фӕриссын кодтай царды мидӕг, ӕмӕ, дам, дын йӕ уый тыххӕй стыр бузныг. Ӕмӕ йӕ уыцы ныхӕсты, йӕ уыцы ныхӕстӕй зынаргъдӕр мӕнӕ царды ницы ис. Ӕмӕ йӕ уый хъуыды кӕн нал хатдӕр, ӕмӕ ӕрмӕстдӕр йӕ уыцы ныхӕстӕй сӕрыстыр дӕн.
мӕхи зӕрдӕ суынгӕг и. Еуи уыди. Ӕцӕг, уӕлдайдӕр ныййарджыты ӕдзухдӕр уӕлдай карздӕр домӕнтӕ вӕййы сӕ цот. Мӕ фӕнды сӕ, цӕмӕй стыр лӕгтӕ суой, цӕмӕй сын сӕ ном ма фӕчъизи кӕной. Мӕ уыцагӕй дӕр тынг ӕхсызгон у. Ис ма ахӕм ныхӕстӕ дӕ мады кӕнӕ дӕ фыды, дӕ зӕрдыл кӕй дарыс ӕдзухдӕр? Куыд ныстуаны хуызы, кӕнӕ фӕдзӕхсты хуызы афтӕ?

Йӕ дӕсӕм къласимӕ базыртӕм рылди, ратӕх-батӕх кодтон ӕмӕ ӕмбӕлттӕ, фылдӕр ӕмбӕлттӕ, тренировкӕтӕ. Ӕмӕ фӕлӕ хӕдзары мыл ӕнкъард кӕнынц, уый та ӕрмӕй мӕнӕ фӕстӕдӕр ӕй бамбӕрстон уыцы хъуыддӕгтӕ. Ӕмӕ

ма та иу ӕртӕ минуты ма бадтӕн, уӕддӕр ӕвз лӕппутӕ мӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсынц. Ӕмӕ йӕ куы рхъуыды кӕнын, уӕд уӕд фӕзынд, цӕуын нӕма бадтӕн йемӕ йӕ фарсмӕ иу гыццыл. Йе рдӕм кӕсы ӕмӕ мӕм афтӕ кӕсы, цыма дӕ ныр арӕх ныр ныртӕккӕ ныры кары арӕх бафӕнды, цӕмӕй дӕ фыд дӕ фарсмӕ абада. Ой, цытӕ дзурыс, цытӕ дзурыс, цытӕ дзурыс. Ӕртӕккӕ мын йӕ уымӕй зынаргъдӕр ницы уаид, фӕарӕхыл фӕхъуыды кӕнын. ӕмӕ хӕдзар нӕ хӕдзар уыди дыууӕуӕладзыджы ӕмӕ зӕгъӕм мӕм куы ракӕсид ӕмӕ мын куы зӕгъид ӕрмӕстдӕр раст фӕндагыл ацыдтӕ йӕ уымӕй мын зынаргъдӕр ницы уаид мӕ царды. Ӕртӕккӕ дӕ фарсмӕ куы уаиккой, ныртӕккӕ цы кары дӕ уым, цӕуыл аныхӕстӕ кӕнис семӕ? Кӕнӕ сӕ цӕмӕй бафӕрсис?
Зонын ӕй бӕлвырд, уыдон уыдаиккой зӕрдиаг ныхӕстӕ, тынг зӕрдиаг ныхӕстӕ уыдаиккой, фӕлмӕн ныхӕстӕ уыдаиккой. Уый тыххӕй ӕмӕ фӕлмӕн адӕм уыдысты. Ӕмӕ кӕрӕдзи бамбӕрстаиккам. Ныр дӕм цы зиан ӕрцыд ӕмӕ уыдоны уарзӕг уой зӕрдӕ кӕрӕдзиуыл сӕмбӕликкой? Ныр дӕ хистӕртӕ куыд сты ды дӕр дӕ бинойнӕгтимӕ, дӕ кӕстӕртимӕ, афтӕ фӕныхӕстӕ кӕныс? Ӕви ды ӕндӕр фӕлтӕр дӕ ӕмӕ гыццыл ӕндӕр хуызон? Наа, цӕмӕн? Ӕз мӕ нӕ бинонты цы ӕгъдау федтон, йӕ уый

Цалфӕнды хатты куы рбахиза хистӕр, уал хатты хъуамӕ сыстай уӕлӕмӕ. Куы дын зӕгъа, хистӕр ӕрбад, уӕд ӕрбад.
Искуы куы уаис, Марик, уӕд та дӕ зӕрдыл арӕхдӕр цы рлӕууы Ирыстонимӕ баст?

Ӕппыныдзух дӕр-иу афтӕ уыди, куы-иу сдтын ерыстӕй, уӕд нервдӕр дзы кӕны адӕймаг, ӕмӕ бафӕллай фӕндагыл дӕр, стӕй ерыстӕй дӕр. Ӕмӕ бинонтимӕ ацу, хӕхтӕм арт скӕн ӕмӕ арты раз абад. Йӕ уымӕй хуыздӕр мыд. Ӕмӕ ирон сыгъд ӕмӕ ирон дзул.

Мӕнӕ йӕ уӕд Колкӕ куы нӕма, куы нӕма уыцы фыдбылызы скодта, йӕ уый размӕ, цалдӕр мӕйы размӕ мӕ сӕ уырдӕм сластон. Ӕмӕ хъӕрмӕ дӕр уыдон, зӕххы бынӕй кӕм цӕуы, уым тӕвдӕй нӕ цӕуы. Ӕмӕ адӕм-иу ссыдысты ӕмӕ-иу сӕхи кӕмӕн ыстӕг низ, кӕмӕн йӕ нуӕрттӕ рыстысты. Ӕмӕ-иу тӕвдтон ӕмӕ-иу сын ӕхсызгон уыди мӕ Адоны дӕр сластон уырдӕм. Мӕнӕхъӕн командӕйы уырдӕм ныххызтысты немыцӕгты. Ӕмӕ доны, тӕвддоны хуыссӕн цымӕ, кӕсынц хӕхтӕм, кӕсынц ӕмӕ мӕ сӕ хистӕр ахуыргӕнӕг чи у, уый афтӕ. Ӕрмӕд ӕмӕ йе бамбӕрстон, ирӕттӕ махӕн тых кӕцӕй и, уый. Мӕнӕ, дам, йӕ ацы хӕхтӕ дӕттынц. Ӕмӕ хуыдтой нӕ уырдӕм немыцмӕ, сымах дӕр, дам, нӕм рацӕут.

Ӕмӕ та ды уӕддӕр афӕрсон. Салаз дыл сыххӕст уый хъӕр нӕ кӕндзыстӕм, кӕй фӕнда, уый йӕ базондзӕн. Фӕлӕ уӕддӕр нырмӕ, ныр цы фӕцардтӕ, иууыл афтӕ куы афӕлгӕсыс, уӕд цавӕр хатдзӕг скодтай цардӕй, кӕнӕ царды? Дӕхицӕн.
Чифӕндӕр куы у, адӕймаг, фыййау у, ахуыргӕнӕг у, ӕскъуыхт адӕймаг у, йе хъӕзынӕг у, афтӕ сӕ дих кӕнӕн нӕй. Алкӕйдӕр хъуамӕ бауарзай ӕмӕ йын хъуамӕ ма кӕсай уыцы хъуыддӕгтӕм, фӕлӕ стӕй фӕлмӕн ныхас алкӕмӕ дӕр ӕфхӕрын никӕй хъӕуы. Фыййау у, ме удхӕй бафхӕр, уый гӕнӕн нӕй. Фыййау дӕ йӕ уыйас бирӕ хабӕрттыл сахуыр кӕндзӕни. Ӕмӕ дӕ сӕрыл ныххӕцдзынӕ, зӕгъдзынӕ, куыннӕ сӕрыстон уый размӕ уыцы хабӕрттӕ. Уый тыххӕй ӕмӕ адӕмы уарзын хъӕуы. адӕмӕн хорздзинад кӕнын хъӕуы. Ӕмӕ арахъыл фӕхъуыды кӕнынмӕ уымӕй амондджындӕр лӕг нӕй, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ йӕ кӕстӕрӕн куы зӕгъой, дӕ хистӕртӕ ӕвдисынмӕ фӕзминаг адӕм сты. Йӕ уымӕй хуыздӕр нӕй царды мидӕг. Мӕ ууыл хъуамӕ ууыл дӕр хъуамӕ хъуыды кӕнай. Ӕмӕ адӕмимӕ ӕмрӕнхъ цӕуын хъӕуы. Цыфӕнды скъуыхт куы уай, уӕддӕр хъуамӕ дӕхи ма сисай. Уадзмӕ дӕ удыл ниссой, ды та дӕхи бындыр кӕр.
Цӕмӕй афтӕ дзурой бузныг дӕ мад ӕмӕ дӕ фыдӕн, ахӕм сывӕллон кӕй схъомыл кодтой. Марик, рӕстӕг куыд атахти, уый, мӕмӕ гӕсгӕ, ды дӕр змӕлдӕй дӕр, ӕмбаргӕ дӕр нӕ бакодтам. Фӕлӕ нӕ программӕ кӕронмӕ фӕхӕццӕ кӕны. Мах та нӕ программӕйы кӕрон нӕ уазджытӕн кӕнӕм гыццыл, фӕлӕ зӕрдиаг лӕвӕрттӕ. Дӕгъӕлтӕ. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй дӕ... Банкы, банкы.
Ой, дзы куыд спайда кӕнай, уымӕ гӕсгӕ. Ӕнӕуи та дзы мах бауагътам ӕгӕрон тых ӕмӕ йӕхимӕ йӕ чи дара, уымӕн фыццаджыдӕр йӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц лӕгъз, ӕнцон ӕмӕ ӕнӕфыдбылыз. Сӕйрагдӕр та уый у, ӕмӕ ацы дӕгъӕл гом кӕны цыфӕнды дуӕртты дӕр. Дортӕ та бирӕ сты амонды, фӕндаджы, зӕрдӕйы. Ӕмӕ миййаг искуы ӕхгӕд гуыдырыл куы сӕбӕлай, уӕд иу ӕрхъуыды кӕн, истӕм ӕгӕрон тыхы хицау, ӕгӕрон тых кӕмӕн ис, ахӕм дӕгъӕл, ӕмӕ дын

Тынг ӕхсызгонӕй дӕм ӕнхъӕлмӕ кастӕн. Уӕвгӕ, зонгӕ рагӕй стӕм, фӕлӕ зӕрдӕйӕ-зӕрдӕмӕ аныхас кӕнынӕн кӕмдӕр зӕрдӕйы арфы цы сусӕгдзинӕдтӕ ис, кӕд ӕппӕт сусӕгдзинӕдтӕ нӕ раргом кодтай, уӕддӕр, уыдон раргом кӕнын алкӕд фадат нӕ уыди. Ныр мын уыцы фадат фӕци ӕмӕ дӕ хуыздӕр базыдтон, ӕмӕ мын уый ӕхсызгон у.
Бузныг, стыр бузныг. бузныг.
Рӕстӕг кӕй ссардтай, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ ӕмӕ де нкъарӕнтӕ кӕй раргом кодтай, уый тыххӕй. Стыр бузныг.
На телевизормӕ кӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн, абон нӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Тедеты Марик.